Silav li ser şahê Misrê genc cenabê Ebn Hewtibî. Ha? Çi çê bûye Elîx Maho? Em hatine ser hizra te. Eger wana ez neçar nekiribame, min demê te yê pir buha ji te nedibirî. Necargirî? Erê ew çi ye tu necargiriya li xma ho? Ez yê hatî min gazindeka heye li ser cenabê yû zersîfî. Min divê di bax bim. Erê bes min divî ez tiştekî ji emin hew dibê mezin bizanim. Erê mafê û zersîfî ye beramberî gen mî paraştma wergirîtin? Bo çîne? Genim berhemekê serekî yê xelkî ew berhemê destê wana ye. Ji ber çi vica ez deme perrezgeha Amonî bê beramber? Helbet ya diyar e genim bo xelkî ye. Ev ê ave biriye. Belê pa ew jî ave biriye ku Amonî xelkê hemiyê ye û kahin jî parêzvanên baweriya xelkî ne. Eger ji kahinêt perrezgehê û duayêt Amonî nebana, ma hindaş kî veşên serkeftinê înin bo ku geh kirina hin de rêjeya genimî? Belê li dîf bê zanînên me, çi hewl û bizaf neman hewa nekirîn, da ku xelkekî cenabê User Sîfî dîr bêxin û nehêlin gihnê û da dîsan wekû mev bêtin genim nehête ambarkirin. Ev çende neya rast e û çi tişt bo vê rastiyê nînin. Eger dem hat, em dê bi hewa rastiyê diyar kein. Hal vêrê pisyara min ew e, Eger hewa firman dabît genmî firûşne kahinên peristgehê yan jî xizmetkarên diyên xelkê desthilatdar, Boçî bi sê hizar dibin a bin. Çinkî hîn xudan saman in û we gelek pare jî yê teyîn. Erê maya baştir nîne hîn biçin gencînet xudawend amanî veken û wan zîvo zêra hemiya jê bînne der? Erê ma çê nabit rojekê ji roja ser pişkên xudawend amanî bihêne me zaxtin? Ji desîrê hebî te ziaxivim. Belê pawsa bi me diyar bît ku gelek nexşeyet hatîne danan ji bo navbirina samanê amonî. Erê ma yekî zorel hewekiriye hîn bihên genwîş me bi kirin? Nexêr cenabê Yûzesîfî.

Ta ku eger ew bivitin her ne welatê dijî da pêdiviyê di xwe bi dest xwe ve bînin. Ez hîvîdar im kar û kiryarê di me bi kêmkirina kar û barên dewletê ve nehêne hijmartin. Xwaya bilin. Ev kîryare dê karûbarê dewletê aloz ket. Çimku eger wan genim ji derve kirî, dê barûdux têk çî û serkeftina ser Amonî dê dîr kevî. Nîgeran nebin. Xwedayê min hindek kar û kiryarêk nîşan min dayîn. Kohenêt perrîzgehê nizanin. Hîm xwe dê bînin ew dî hêviya şmeken da gen mîşme bikirin. Ji ber ku min gelek baeriya bi cenabê wî Zersîfê rastgo hey, ez ber singê kohenêt perrîzgehê narawustim. Ez sîvîdar im pêşbîniyê cenabê wî Zersîfî li dîmahî hemî dirist derkevin. Ya min ji hewa divê tu hînik piştrast bin û bi lêborîn ve dibêj me hewa ku welatên dewr û berî me jî yê tûşî hişkesaliyê û birsê bûn. Û eger Elixbah û hevalê di xwe li ser rêya erdê hemiyê bigerê ne şengemî bi dest xwe ve bînin. Erê tu yê piştrastî? Bi rastî ev tiştekî gelekî can e, me ev çend e nedizanî. Ev e bo ji kesinan ka hino ya baş e. Belê pap hîç rengekî bo xelkê van welata ya baş nîne. Me pêşbînî bo vê çendê kiribûn, belê pa ev tişt e çi caran net hate ser hizirawa. Erê nuke xelkê Ken'anê bo vê pirsê çi dike? Ji Xwedê dixwazin dilovaniyê bi wana bibe.

Binyamin! Bêje babûy genim hemiyê hosta ye. Ka em bi dirîn yan jî bêlîne pê ve. Dê pisyara wî kem hîvyan bin. Em ji dîndeha Îbrahîmî ne û pertûka me jî ya Îbrahîmî ye. Bapîr ka bêje me Îbrahîm kî ye? Ew ji babê ve bapîrê min e. Ew ê keş pêxemberê di xwedê û ew ê kem kes bû pê xwe havtiye nav axa Ken'anê de. Bapîr, Erê ji bilî me hende kesî dî li Ken'anê jiyayne? Yan jî tenê heta no kemil vê rê jiyayne bapîr? Dê bêje. Nexêr kurê min, berî me eşmêje Ken'an hebû. Berî me hindekî dî li vê rê akincî bûn. Bapîr, Erê bêzehmet bû çî dibêjne me Benî Îsraîl? Xelkê kevnê Ken'anê. Ew dibêjin ew e kurêt îsraîlî. Ên dizanin gelê xweş diviyêt min çinkî hîn kur û neviyêt min in. Çinkî navê me êdî îsraîl e. Lem ma hîn hemî û babêt hewe jî pêk vediêne nav kirin kurêt îsraîlî. Silav ser pêxemberê xwedê bin. Çiçê bû e Binyamîn. Bab, eve ser û berê genimî yê saleke. Kanê em dirîn yan ne? Eger xwe piçeka genimî ji em dirîn û gele zehmetê jî bi ve bibînîn. Çirikê dîn hîn in. Hindek rojê bi sextê ser me dayên û pêdivîya hîn genimî bidirîn.

Dirêyîn hin dîpşên dirîn. Dê min fay jê wergirin. Baş e bab. Ez ê bibînim eve bû moyê sî sal e gurêd min xêr û bereket nedîtiye. Eve şê roja birayê xwe ber Zekirî. A wana çi tişnayîtî ye pirsa xwe pê têr ke. Baş e kurêt min. Me çi digot?

Û dibît hîn biçin li wan walata genimî bi dest xwe vebînin. Min çi ca bar nedkir ku dê genim ji rêk batir lê din rêz dan.

Heta nike 400 xudanên bende Eltî be, bendeyên xwe yên azad kirîn, da ku ji birsê bihêne qurtarkirin. Ev kesê di bendeş mirovê di hejar têne hejmartin. Ev ca genimî bê beramber bidene wan. Erê dê bo çi bi beramber denê? Wana pişik dar kend karobarê di xwe da. Hîn pê dibî bijimareka mezna kirêkaran e bo dabeşkirina genimî û prevebirina kogeha û zêrevanîkirina wan a. Genimî beramber karî bidene hejaran.